Pukul lima. Lesa magang. Hmm. Tinjau tiga aku.
Bikin. Oh. Nya ke ketanya panggil dia ke. Jadi baru-baru tu empai lama kan dia bisi bala kari teru ke mati piau nya ke. Au. Ah. Bakani ukai aku akan nanya dia ke. Bakani ke cara kita ngindu burung enti adat serta miring enti burung pok tu masuk rumah kita. Oh, aku suah ngindu nya. Nya bisa salah indu nya. Okey. Ha.
Dek entu dia salah, piring dia salah nganu dek ya. Hmm. Ya me, bukai sebarang ngintu burung te kena berajar mak-mak ka kami. Nama piring kena kita ngintu te baka burung berantu burung uduk ya, koi. Ya, berantu namanya.
Au. Ante dia ngai nguna ya. Ah, parai tangkap dia. Ya. Au. Tangkap tunu kena dia nunu eh piring lapan. Udahnya udah tunu dek, udahnya bungkus dek. Urih nya pangai rebak piring lapa nanjung deh tumbak ke deh ba tanah. Abus nya tadi neh.
Au, bangkai nya. Au, bangkai nya tadi udah tunu tadi. Au, tunu. Tepuh lalu peletik pangai ba piring tumbak ke. Ha, piring lapan nya kena dia nunu iya piring lapan. Kira kira dua iti piring bereti nya. Dua iti. Siti piring nya. Ha, nya iya buai. Ha, iya main buai. Au. Jadi enti siti iya ke manah, iya nganjung tuai. Oh, burung tu tadi. Au, tadi iya nitih ke.
madai deh ngintu.
Nya kurang enti orang ngintu nya. Engku mayuh bisi ngelima kali uga.
Mujur mega engku.
Nyadi enti ake nganjur tuah nya nyenung kitai miring tadi siko da ajar enti kami miring lagi. Nama te dintu kita pia ku kitai ngadeh nya. Au.
Iya munduh tai miring. Nama te dintu kita ku inya iya ke sida aja. Ui kami tu ngintu burung pok. Laban puak tu suka manah ngenyup maya ngena raja. Ngambi empeni dayang puak empeni segera puak empeni terunah puak enda tegaji ke sida sano tu. Au. Ambih duit ke empeni enda ulih ngaji sida tu. Orang tu besai gaji enti icit enti duit. Nya iya.
Iya. Segi kah iya manah. Ha manah. Oh kira dua dua dua macam. Siti iya manah nyadi siti iya jai. Ha. Oh, iya ke jai Thursday. Nyadi orang anti nak nemu tadi. Oh.
Enti iya ke jai tadi ah, ke tunu. Nek kita ibu mai ko deh bakanya. Oh. Bakam nuan teh lapo ni tuke sira awan. Oh. Eh nama kita deh. Eh ngintu berpuak. Oh, mana boleh padi dila. Puak magang sida awan sida. Ah. Awan sida lupai. Nak beli ke padi kami nak beli ke. Beras Utai utai.
kenu nya.
Au, Ya, kena ya. Tang mesti ka diintu nah ke. Ah, di intu.
Dah di makan nya, enti iya aku ah. Au. Intu ku baru. Laba bangkai agi, laba orang nya parai di bilik iya ke Au. biau. Ah, burung nya agi. Nya ku ninga semilan, semilan-semilan piring. Nadai piring burung nya nganu iya. Ante di enda nemu di anang, anang sebarang. Aku cau nyeka meh ambih pigai ku. Iya miring miring nya nama mesti munuh babi kitai kai miring ngintu burung ah, puak tu. Ah puak tu ante kitai bisai sigai babi mia. Ah, babi nya. Bangat narai babi narai duit enda meli manuk dua. Manok dua iko.
Au. Oh, nya kegenselan nya ne. Au. Hmm.
Ayo ah intu bui ucok enti dek ngambi iya ke tuah dek ngasuh dek kaya lain ga intu. Ti dek kira buai dek. Ah nya nari maioh. Nya nya ke tunu tadi nya ne. Ah nya tunu.
Dua agi hanta dek. Ah dua agi ah.
Dek pelalu kira ke lapan empa agi aki tang dek ari ujung bilik empat segi dek ba kepala tangga reti dek ngampun udah dek nunu nya. Udah nunu tan. Kena peri lapan magang nya. Uhmm nya men ku meda video enta bedau abih bebiau ni lalu mutu seput kasian tan. Kenya cara oh bisi guna ga borong nya. Nya salah salah salah piring atur iya nya. Nganu iya ya. Oh. Amat ngasuh aku hari burung ku terangkat tu. Oh, hari burung ne. Hari burung ku.
Sawa sama lubang. Apa udah bini aku baru adat dunya nya nak nemu. Oh. Beduruk ku aku kerja kayu. Rusak ku dek ulih bagi turun apu hari. Ngai meh orang nya madai utai ulih rumah enda ada tu bagi. Oh, Empa anak. empa ba bilik aku aja. Au. Lemai sikit empa dia. Au. Enda tau merip orang. Tau ulih rumah.
Au. Tang manah laban bilik orang nya rapar. Bilik sa bini ku nya suba pun mulih padi. Aki ini sida angkat nyu semayang. Ah. Ulih entua aku semayang ngai bulih utai agi. Nyu nadai rintu agi utai.
Ha. Nyu nadai Bilik- bulih utai agi.
Bilik sanjan nya.
Au.
Urang pa mulia padi tawek mayuh nya suba dia. Benda mayuh semua. Udah nya tare.
Ante aku narai burung bisa nya aku mai orang rusa nya bunja. Bunja. Nasir aku manah ka kungunu bini aku.